א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אזוי ווי מיר שטיין מיר עטליכע טעג פאר פורים, וועט מען זיך אפשטעלן אויף א ווארט פון די מגילה. די מגילה הייבט אן ויהי בימי אחשורוש, היא אחשורוש המולך מהודי ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינו. די פשוט'ע פשט איז אז דאס איז געווען אין די טעג פון אחשורוש. ס'קען אבער זיין אז ס'געווען עטליכע מיט די נאמען אחשורוש, וועגן וועלכע אחשורוש רעדט מען דא? וועגן וועלכע אחשורוש גייט מען דא פארציילן די מעשה? זאגט אונז די מגילה, היא אחשורוש וואס האט געקעניגט מהודי ועד כוש, הונדערט זיבן און צוואַנציק לענדער. רש י אויפן פלאץ שטעלט זיך אויף דעם און טייטשט אחשורוש, היא אחשורוש, דאס איז דער זעלבער אחשורוש ברשעותו אגען א רשע מתחילתו ועד סופו פון אנהייב ביז צום סוף. וואס לכאורה פארוואס האט רשי געמאכט עפעס אזא נייעם פשט? איז נישט מפרש געווען בפשטות, ויהי בימי אחשורוש, סטאפ, הי' אחשורוש המולך מודי ועד כ ש שבע עשרה מימי מדינו. פארוואס האט רש י צוזאמגעלייגט ויהי בימי אחשורוש הי' אחשורוש? אין א פארברענגען פון פורים תשל ג, געדרוקט אין תורת מנחם חלק עיין א' עמוד צוויי הונדערט צוויי און זיבעציק, האט זיך דער רבי געשטעלט אויף די רשע און האט מסביר געווען אז כדי צו פארשטיין די רשע דארף מען קוקן ווייטער אין די מגילה אויף א צווייטע רשי וואס איז אויך שווער צו פארשטיין. די לעצטע רשי, די לעצטע פסוק פון די מגילה, זאגט די מגילה אז מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש ורצי לרוב עכב, ער איז געווען אין משנה למלך און איז געווען רוצה ער איז געווען באוויליגט לרוב עכב צו רופן זיינע חברים רופן זיינע ברידערס וואס דאס איז רוצה לרוב עכב לכאורה האט ער געראטעוועט גאנץ כלל ישראל פארוואס זאל מען נישט זיין ער זאל נישט זיין באוויליגט פאר יעדעם איינעם איז רש י מסביר וואס חזל זאגן אז וויבאלד ער איז געווען א משנה למלך ער איז געווען פארטון אין עסקנות, ער איז נישט געווען צוזאמען מיט די סנהדרין און געזיצן און געלערנט, במילא איז ער געווען רצוי לרעה אי ואיכא מלמד שפירשי מקצת סנהדרין, א חלק פון די סנהדרין האבן זיך אפגעטיילט פון אים, זיי זענען נישט געווען צופרידן פון דעם וואס ער איז געווען א. געווארן א משנה מלך, ער איז געווארן אן עסקן, און ער איז נישט געווען צוזאמען מיט די סנהדרין און געלערנט תורה. וואס לכאורה, מרדכי הצדיק, ער איז דאך געווען פון די סנהדרין, ער איז דאך געווען פון די סנהדרין פאר ער איז געווארן א משנה למלך, האט ער נישט געוואוסט די מעלה פון לימוד התורה? אוודאי האט ער געוואוסט די מעלה פון לימוד התורה! איז פארוואס האט ער זיך אפגעטיילט פון די סנהדרין און געווארן א משנה למלך? איז בשלומה בשעת מען דארף מבטל זיין די גזירה פארשטייט מען אליינס אז ער דארף ראטעווען כלל ישראל, אבער נאכדעם וואס די גזירה איז שוין בטל געווארן, וואס עפעס איז ער געבליבן ווייטער א משנה למלך? אבער סוף כל סוף, מען האט ח ו געהאט א חשבון אין דעם, און נישט נאר מען האט ח מרדכי הצדיק אליינס האט געהאט א חשבון פארוואס ער איז געבליבן א משנה למלך, נאר עס שטייט רצי לרוב אחיו, לרוב אחיו איז ער געווען רצי, דאס הייסט רוב סנהדרין האבן מסכים געווען מיט וואס ער האט געטון, איז וואס איז דא די חשבון? נאר דא גייט מען צוריק צום ערשטן רשע. מרדכי הצדיק האט געוואוסט אחשורוש איז א רשע, נישט ווייניגער ווי המן האט ער געוואלט אז מען זאל טון מיט די אידן וואס מען זאל טון, המן האט נישט געדארפט קיין סאך באארבעטן אחשורוש ער זאל מסכים זיין און ארויסגעבן א גזירה אויף די אידן, אביסל געלט און אלעס איז געגאנגען געשמירט. ווי חזל זאגן, דער בעל האטעל מיט דער בעל ה, דער וואס האט די בערגל מיט זאמד און דער וואס האט די לאך, זיי זענען צוזאמגעקומען, לאמיר מאכן א יד אחת און פטור ווערן פון די אידן. מרדכי הצדיק האט געוואוסט אז דאס אז די גזירה איז בטל געווארן איז נאר געווען ווייל ער האט נישט געהאט קיין ברירה, אחשורוש האט נישט געהאט קיין ברירה, אסתר איז די מלכה, מרדכי איז המשנה למלך, מרדכי איז פון די מקורבים, ער מוז מבטל זיין די גזירה צוליב מרדכי, ער מוז הייסן פאר מרדכי כיסוויליכם כטוב בעיניכם. ער האט נישט קיין ברירה, ער מוז געבן המן'ס רינגל פאר מרדכי, ער מוז לייגן מרדכי על בית המן, אבער ווי לאנג מרדכי איז דארטן איז די גזירה נישט דא, די סקונדע מרדכי וועט אוועק גיין ווייסט מען נישט וואס דער מלך טיפש וועט אויפקומען מיט עפעס א נייע גזירה, האט אחשורוש האט מרדכי נישט געהאט קיין ברירה און ער האט געמוזט כסדר בלייבן א משנה למלך ווייל ער האט פארשטאנען אחשורוש היא אחשורוש היא ברשעותו מתחילתו ועד סופו ער איז די זעלבע רשע פון אנהייב ביז צום סוף ס'האט זיך גארנישט געטוישט אפילו אינמיטן איז געווען עפעס א תקופה וואס ער איז געווען גוט פאר די אידן ער האט מבטל געווען די גזירה איז אבער געבליבן די זעלבע רשע במילא האט מרדכי הצדיק מחליט געווען אז ער דארף בלייבן דארטן צו מאכן זיכער אז די גזירה בלייבט בטל. וואס איז די הוראה? פירט דער רבי אויס. מיידלעך ווען מ'רעדט פון א גוי, דער אחשורוש, זאגט מען אז ער איז געווען ברשעותו מתחילתו ועד סופו. על אחת כמה וכמה אז מ'רעדט פון א איד. א איד וואס האט אנגעהויבן זיכער געגאנגען אין חדר, מען האט אים אנגעהויבן מחנך זיין, ער איז געגאנגען אויף א ריכטיגן וועג, איז אפילו אינמיטן געווען עפעס א תקופה וואס איז געווען נישט ווי ס'דארף צו זיין, וואס איז דאס א איד גוט מתחילתו ועד סופו, פון אנהייב ביז צום סוף איז ער גוט, אפילו ס'איז דא א תקופה אינמיטן וואס איז נישט אזוי גוט. מען דארף נישט קוקן אויף דעם וואס איז דער איד, מען קען גיין צו א איד וואס איז נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער מען דארף וויסן אז ער איז מתחילתו ועד סופו גוט, מען קען אויף אים משפיע זיין, מען קען אים צוריק ברענגען, ווייל ער איז בעצם איז ער גוט. דער רבי ווארפט אריין נאך א נקודה, אז אפילו אזא איינער וואס איז נעבעך שוין געבוירן געווארן צו אזעלכע פארבלאנזשעטע משפחות וואס זענען נישט געווען ערליך, איז אויך ביי אים דא דער גוטס מיט תחילתו ועד סופו. וואס איז די תחילתו? זיין נשמה איז געשטאנען ביי מתן תורה און געזאגט נעשה ונשמע. און ממילא יעדע איד נישט קיין חילוק מיט וואס ער איז, און נישט קיין חילוק וויאזוי ער האט אנגעהויבן זיין לעבן איז ער גוט מיט תחילתו, און ממילא איז ער גוט מיט תחילתו ועד סופו. איז ווען מ'קוקט אן א איד קען מען גיין צו א איד, מ'קען אים מעורר זיין, אנווארעמען, ווייל ער איז גוט מיט חילותו ועד סופו. א פרייליכן פורים און א גוט שבת.